Nikikosa nikikosa viatu si najibaia nguo. Ushaijibaia viatu? Na hizi nani ali- si hizi lakini mamangu ndiye alinipea hayo pesa. Ũndũ wa mwanya ũrĩa tũrahithũririe kũrĩ ciana ici nĩ atĩ nĩ makoragwo mahetwo mũigana wa mbeca iria magĩrĩirwo nĩ kwendia

kũmenya nĩ tũkwaragia na ciana ciao na haha tũkahonokio nĩ mũthuri ũmwe no igũrũ rĩa maya mothe ciana ici nĩ ikoragwo ing'ethĩirwo nĩ mogwati kĩondorita ta ũrĩa Grace Mwangi ũrĩa nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ meciria ma ciana aratũtarĩria Tũmwana nĩ tũkũnyitwo, tũirĩtu nĩ tũkũnyitwo, kiugo twĩ hatari-inĩ ya ya sexual molestation tondũ rĩu rĩ makĩrĩ kuu ũtukũ rĩ nũ ũragitĩra ciana icio kiugo no, ma, no matuĩke sexually molested number two nĩ magũtuĩka abused emotionally rĩngĩ mũndũ nĩ agũthiĩ kũmwenderia kĩndũ amũgũthanie na kuu kana amũikanie na kuu kana amwĩte kiugo Grace agathiĩ na mbere na gũtũtaarĩria marĩa mangĩkora ciana ici rĩrĩa mangĩaga gũkorwo makĩamũkĩra mbeca ta ũrĩa mamenyerire. Kora wa kuoya mbia cia aciari ao kana kwenda kũhutahutia indo cia mũndũ ũngĩ, ũndũ ũcio no ũkorwo nĩ, nĩ mbegũ ĩrĩa yahandirwo ciĩ ciana nini, tondũ ciana ithomaga na ũrĩa irona andũ magĩka. Angĩkorwo mwana ũcio maũndũ marĩa arona mũndũ agĩka rĩ, macio nĩmo abuatagĩrĩria gwĩka. na macio nĩ monaga magĩrĩire na makinyanĩire. Rĩu kiugo mĩtugo ĩyo ya kũhutahutia mbeca ciene rĩ, no ĩkorwo nĩ tondũ wa mbegũ ĩno yahandwo. Na hihi aciari nĩ makoragwo makĩmenya ũgwati ũrĩa makoragwo makĩreherera ciana ciao rĩrĩa maramaingĩria thũgũrĩ-inĩ ĩno? No kũhotekeke atĩ mũciari ũcio ũrera mwana wake akendie rĩ, no kũhoteke mũciari ũcio nake nĩ a rejectirwo e mwana mũnini. na ũũ nĩguo Grace arataara aciari arĩa mararera. Aciari nĩ maikarĩre gĩtĩ kĩao gĩa kũhe ciana ciao ũreri. Tiga kwenda gũikaria mwana gĩtĩ-inĩ kĩrĩa gĩaku kĩa ũreri. Nĩ kĩeha kĩnene kuona namba ya aciari arĩa maraingĩria ciana ciao thũgũrĩ-inĩ ya wendia wa thwiti na ũhoi wa mbeca barabara-inĩ nene cia mũciĩ wa Nairobi no kuongerereka ũrongerereka. Hihi aciari matekũmenya ũgwati ũrĩa makoragwo makĩingĩria ciana ciao, na kĩũria kĩnene gĩkatigara, hihi ciana ici nĩ ikahota gũkorwo ikĩrĩkia thukuru? Na cingĩkarĩkia thukuru gũthiĩ ũndũ mage wĩra, nĩkĩ magakorwo magĩka kũmahotithia kuona mbeca o ta ũrĩa aciari ao mamamenyeririe? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.